Thirtute in zavai in chibai vek u le. May ni sawm pathum khan beauty influencer pakhat Valeria Marquez chu a live lai ngei a thah a ni a. A live thirtute chuan thah a nih lai leh a thi lai hi an hmu chiang hle a, a video pawh internet lamah a viral zui nasa hle bawk a nih kha. Valeria Marquez hi Mexican mi niin kum sawmhnih pathum chauha upa a la ni a. Social media influencer niin TikTok te, Instagram, YouTube lamah te pawh hmuh tur hi a tam ve hle a. Mahse followers erawh a ngah lutuk lem lo va, a thih hnuah an pung hluai thung. Valeria hi Jalisco state chhunga beauty salon nei a ni a, chumi hmunah ngei chuanin thah a ni bawk a ni. Many sawm pathum khan Valeria chuanin a lo tih fo thin tawh ang thovin a TikTok lama a live leh a, comments te chhiarin a hlim viau mai a. A hmaah chuanin a thian tha ber a thu bawk a, a hming chu Vivian a ni. An inbe pah char char bawk a, a thiannu chuanin thil pek te pehin juice leh naute lem cute deuh mai hi a pe a, Valeria chu a hlim ngang mai. Mahse, eng emaw ngaihthat lohna hi a nei niin a lang a, a hmel chu a danglam deuh thin a. Haw, a duh thu a sawi piangin a thiannu chuanin a chelh tlat a. Thil pek tha deuh, man to deuh atan an rawn deliver tur thu a thiannu chuan a sawi thin a, chumi chu nghak turin a ti zel a. Mahse, Valeria chuanin chutiang dawn kher chul a tih lem loh thu a sawi pawhin a thiannu chuan a chelh tlat tho a ni. Tichuan a hnu lawkah dawrah chuan mi an lo lut a, Valeria chuanin, An lo kal e, a ti a. An lo kal, a tih danah hian mi pakhat chu a ni lo tih a chiang hle. Delivery boy anga rawn inthuam pakhat hian a rawn pan hnai a, Valeria zawk chu a hre lova, Hey Vale, a rawn ti a. Valeria chuanin, Aw, tia, a chhan. Hnu lawkah chuanin thil pek pe tur ang deuha rawn pan hnaiin, chupa chuanin Valeria chu a kap ta thut mai a. a nute hnuai deuh hlekah hian a kap fuh phawt a, Valeria chu a chhi ai nghal. A kun lai takin a lu ah a chhip takah chuan vawihnih a kahsak leh ta a ni. A thi ta riai riai mai a. Chutiang zawng zawng chu a live thlirtute chuan an lo hmu ve vek a, mahse a camera dah danin a zir loh avangin a kaptu hmel lampang hi a hmuh theih loh ve thung a, amah Valeria bak hi chiang takin a lang thei lo a ni. Mahse a kaptu thla erawh a hmuh ve theih deuh thung.
Chawiani. Hola. Si.
Valeria chu ka anih hnuah a kaptu leh a rawn kalpuitu chu bike in an tlan bo leh nghal a. Mahse mak ve deuh mai chu a life laia a biak mawlh mawlh a best friend tia a chhal thin. Ka anih lai pawha a hma lawk alo awm ve reng Vivian chuanin a thiannung ngei a mithmuh lai ngeia ka hlum anih hnuah pawh Hlauh avang leh thil thleng avanga hrilh hai tak hmel pawh pu hauh lovin Valeria-i phone chu a chhar sak a, live chu a rawn off sak thlap mai ni. Helai tak hi mak in ti ve em? A hma lawkah a mithmuh lai ngeiin a thian tha ber tia a chhal ve thin tho. Valeria chu an kap a ni a, a chap lo va, hlau hmel pawh a pu lo bawk a, a au lo bawk a, a panic lem lo bawk a, live rawn off sak thlap duh tur khawpa rilru fim a pu thei chu mak in ti ve tho in ka ring. Valeria thihnaah hian Vivian chu rinhlelh kai ber te zing a mi a nih phah reng bawk a. Valeria an phum fel hnu lawkah a TikTok lamah chumi ni vek chuan a username a rawn thlak a, Barbivi a inti ni. Chu mai a ni lo, a best friend meuh a thi a, thih dan pangai lo tak, rawng taka thah a ni a. Chu pawh a mit hmuh lai ngeiin. Mahse a best friend Pualin engthil mah post emaw story pawh a nei lo va, pawi tihna lampang engmah a post lo bawk a, chutiang ang pawh chuan amah pawh a awm lo bawk. Valeria thlahna hun hman a nih chhung zawng pawhin, a thiannu chunga thil thleng avanga pawi ti emaw rilrunna hmel pawh a pu lo va, a phone a khawih vel mai mai a ni tiin an sawi. Social media lamah pawh engmah thleng lo ang maiin a rawn inlan zui nghal a ni awm e. In a Vivian hi Valeria thih hma ah Valeria chelh tlat tu leh a haw loh nan a chhuan lam siam a dawr chhuah san rih lo tur a chelh tlat tu kha a lo ni ve leh zel bawk nen. Chuvang in Valeria that tur in mi an lo kal dawn tih hriat tir lawk a ni ang a, lo chelh khawt lai hram hram tur a tih a ni an ring ta ber a ni. Valeria thihnaah hian a thiannu Vivian mai bakah hian Valeria bial pahlui, drugs dealer leh cartel a an leader ber ni bawk. Mi hausa tak mai, sumdawnna bawlhhlawh taka inhnam hnawih thuk tak nei Ricardo Ruiz Valesco chu rinhlelh zing a mi a ni ve bawk a. Ricardo hi El Dobol-R tia hriat lar leh sawi thin a ni a, Jalisco, New Jersey, cartel-ah hianin an leader ber a ni nghe nghe. A sumdawnna tenawm tak leh bawlhhlawh takah chuan Valeria pawh an inkawp chhung chuan reilo te chu a inhnam nawih ve a. Mahse, an inthen hnuah Valeria chuan engkim a bansan a, nun thar nen bul a ṭan a, a bialpa hlui kaihhnawih thil hrim hrima inhnam hnawih duh tawh lova. Chuvang chuan a bialpa hlui message pawh a reply duh ngai lova, a call pawh a la duh tawh lova, hmuh a duh tawh lo bawk a ni. Mahse chu chu a bialpa hlui chuan a pawm thiam ve thei lo. A chhan chu Valeria chu a la duh reng a, neih let dan tur kawng a zawng thin a, a zar buai reng thin a ni. Neih let leh tumin a bei nasa hle a. Mahse Valeria chuanin a duh tawh lo. Valeria thih hnuah a phone vel an chat pawhin a bialpa hlui chuan a lo vo nasa thin hle tih hriat suah a ni a. A bialpa hlui vang chuan engtikah emaw a la thih phah ngei a rinthui a thiante pawh a lo hrilh ve thin. a best friend Vivian bulah ngei pawh a sawi thin a, a hlauh thu leh a thla a muan loh tak zet thu te a lo hrilh ve thin a ni. A life lai ngei pawh khan Valeria chuanin a thiannu in thil man to tak pe turin mi an rawn kal dawn tih a hrilh pawh khan Valeria chu hlim hmel em em a pu lem lo va, a nui lui tih a hriat hle a, a hlauh thawn hmel zawk a. Chuvang tak chuanin haw a duh thu te pawh a sawi thin kha a ni a, mahse a thiannu khan a chelh tlat a ni. Chutia an inchelh khawt lai chhung chuan mi pahnih an rawn lut kha a ni a, mahse khawi zawk nge Valeria an rawn hre tlat lo. Valeria zawk an rawn zawh chian hnuah Valeria chu an kap ta chauh kha a ni a. Chumi in a tih chian em em mai chu Valeria thattu hian Valeria chu a hre ngai lem lova, chuvangin tirh a ni tih a hriat hle a ni. Valeria that tur a rawih a ni tih hi a chiang em em mai a, pawisa tam tak nen a rawih a ni dawn tih a chiang bawk a, chuvang tak chuan a phenah mi hausa thil ti thei tak mai, pawi khawih hreh miah lo mi inchung mi pahnih te chu Valeria that turin a tir tih a chiang a hle a, Valeria bialpa hlui Ricardo bak rinhlelh tur an awm ta lo a ni, a chhan chu Ricardo in a lo tihbuai nasa thin zia te, a vau nasa thin zia te kan sawi tawh kha. Jalisco prosecutor te sawi dan phei chuan Valeria thah a nih hma minute sawmhnih velah khanin hitman pahnihin mi an that tawh a, bike in an tlan bo nghal a, chu mite tho chuan Valeria hi an rawn that ve ta a nih hmel an ti a. Mi that tura rawih an nih miau avangin sum a tam dana zir leh a awlsam dana zir te an target chu an awmna a inhlat loh viau phei chuanin dik khat chhung lek pawhin mi pakhat aia tam thah chu an tan a awlsam zawk dawn tih an sawi a, Chuvangin nikhat chhung leka Jalisco State chhunga inthahna thleng hi tualthattu thuhmun a nih theihna chance a sang hle tiin prosecutor te chuan an sawi a ni. Police te lam chuan femicide vang a nih an ring ve thung a, chu chu gender vanga inthahna niin mi, hmeichhia an nih avang hrim hrima thah sawina a ni a. Mexico ramah hian femicide hi a lo thleng fo tawh a ni. European Institute of Gender Equality lamin femicide an sawifiah dan phei chuan femicide hi chu gang ho inkarah te, drugs dealer ho leh cartels ho inkarah te, mihring hmanga sumdawng thin ho te inkarah hianin a thleng fo thin tiin an sawi a ni. Chuvangin Valeria pawh a bial pahlui Ricardo vanga sumdawna thianghlim loa a lo inhnamhnawih ve zuai avang khanin a bansan hnuah phatsanna anga ngaiin hmeichhia a nih avangin tha a ni ta angin an ngai a ni. Mahse, tun thlengin Valeria thihna a mawh phurtu dik tak hi man chhuah ala ni lova, police lamin Valeria thiante zawng zawng te, a chhungte ho leh a bialpa hlui Ricardo chu thu an zawt fiah chho mek zel tho a ni. Mahse, internet user tam zawk chuanin Valeria thian tha ber Vivian leh a bialpa hlui Ricardo te chu inthu rualin hitman ruaiin an that ta a nih hi an ring ber a. Vivian chuanin Valeria chu a lar zawk avang te, a lak zawk avang te, a hlawhtlin avang te mi tam takin an duh zawk avang te leh a career hlawhtling chho tak te avang chuan a thik a nih hi an ring tlat mai a. Ricardo ve thung chuan Valeria chu tun hma chang tawhin a lo zar buai tawh a, a lo ti buai tawh bawk a, a vo nasa thin bawk nen. Neih let leh a duh a, mahse Valeria chuanin a lo biak duh tawh miah lo avangin chu chu a la nat hle ang a, phu ba lak nan a nunna chu a lak sak ta a nih an ring ve thung a ni. Ricardo hianin Vivian chu a hmang changkai ve leh chhawng angin an ngai tihna a nih chu Valeria hi a chhiat loh reuh em avang leh entertainer tha tak a ni avang te, video han siam vel te, midang han tih phur vel te hi a thiam em em mai a. Mi lar a bik takin an rama zaithiam leh rappers ho hianin an music video a model atan te hian an duh thei hle a, music video ah pawh a inlan fo reng bawk a ni. a sumdawnna lah ni se a kal tluang chho em em mai a, ama tawkah a inchawm hneh viau bawk. Rilru chhia pu ve hrim hrim thintu leh midang er reng thintu tan chuan han thik tham chu a ni ve bawk a ni. Mahse, thil pawi deuh mai chu Valeria thihna pawh hianin rei sawi a hlawh dawn lo niin a lang a. A chhan chu a ram dang pawh hi Mizoram ang vek tho hian lo ni a, eng emaw han thleng se ni hnih thum chhung vel chu social media ah te a ri hluai a, mi tam takin an sawi hluai a, mahse thil tisualtu ber man chhuah loh emaw a tisualtu pawh hre renga a phu tawk hriamna pe tak tak sir lova zu ziral mai mai hi a tam ve em em a, chutiang chu Valeria thahna case pawh hi a nih ve an reng a ni. a chhan chu site thenkhat tar lan dan chuan an ram chhunga ngei news channel leh site lian tak tak te pawhin an ngaihven zui tawh lem lova social media lamah pawh miin an khel leh vak tawh lo an ti tlat mai ni. Mahse Mexico ram President Claudia chuanin influencer Valeria thah a nih dan chungchang hi a serious hle a ti a, chuvangin high level investigation order a pe a, President Claudia chuanin, He case-ah hianin National Security Cabinet te pawh an inrawlh ve tawh dawn, a ti a. Femicide vanga thah nia an rinhlelh, Valeria Marquez case hi a tawp thlengin an chhui dawn, a ti a ni. Awle, thirtute kha tih zawng kha mahni lawka Meng-i-sawm pathuma a live lai ngeia an thah tak. Valeria Marquez thihna chungchanga ka sawi theih ang ang, ka hriat theih ang ang, ka rawn lawr khawm theih te chuan ni a, thlihtute in ngaihdan han sawi ve reng reng teh u, nang ni in lo hriat ve dan atang ten, in lo hmuh ve tawh atang ten tunge in rinhlelh ber? A thian tha ber Vivian kha nge nia? A bialpa Ricardo nge nia? femicide vanga thah a nih in din zawk. Nge nia, Vivian leh Ricardo te an in thu rual anga an that zawk ni ang, in ngaih dan te, in hmuh dan te, in din dan te, in lo sawi ve dawn nia. Awle, thlir tur te tum chuma tan zawng kha ti zawng kha an ni phawt mai se, video ka post leh tur te min lo ngaihchan sak leh ula, a tawp thlenga min lo ngaihthlak sak thin tu te chungah khan lawmthu ka sawi bawk a ni e.